Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqagħkom għar-raba' episodju. Fit-tielet episodju, Ġorġ Barbara, li jiġi ħu Ċensu Barbara, seħħlu jħarrab lil ħuh u lil Mikiel Anton Vassalli fuq pjan imfassal mis-Sinjura Bettina. Pietru, missier Ġorġ u Ċensu, kien wasal fit-tmiem ta' ħajtu, u dawn l-aħwa xtaqu li jkunu qrib tiegħu fis-siegħa ta' mewtu, għalhekk qatgħuha Illi jmorru fid-dar tagħhom illi kienet tinsab f'Ħal Qormi. L-aħħar xewqa ta' missierhom kienet illi jibqgħu magħqudin, iħobbu 'l xulxin u li jibqgħu jqisu lil ommhom bħala l-kap tal-familja. Is-Sinjura Rosanna Barbara kienet inkwetata ħafna fuq binha Ċensu għaliex kienet taf li kien inqafel il-ħabs flimkien ma' sieħbu Mikiel Anton Vassalli. Meta ratu quddiemha, hi ħasbet li l-ħelsien tiegħu kellu l-barka tal-Ordni. Imma, meta fil-bieb deher is-Sur Eugenio Mangion u għarrafhom li l-Ordni kien ġa beda jwettaq it-tiftix għall-qbid tagħhom, is-Sinjura Rosanna beżgħet li se jerġa' jsib ruħu fil-ħabs jekk mhux agħar. B'dana kollu, is-Sur Eugen Mangion seħħlu jikseb tagħrif li ċ-ċittadina Bo għandu bastiment imħejji biex jitlaq lejn Franza u fuqu jista' jħarrab lil Ċensu kif ukoll lil Mikiel Anton Vassalli. Is-Sur Ewġen resaq lejn Margarita bil-ħerqa u ħares liha donnu biex jagħmlilha ħila, iżda fi ħbub għajnejh kienet tidher xrara ta' mħabba. Mikiel Anton Vassalli kemmex moħħu, iżda ħadd ma nduna bih għax dak il-waqt is-Sur Ewġen rafa' sabgħu quddiem fommu u qalilhom b'satra kbira. Iċ-ċittadin Ago għandu bastiment ħafif imħejji biex jieħdu lura fi Franza. Se jsalpa qabel jisbaħ. Fuqu hemm post għal Ċensu u għal Mikiel Anton. Jekk toħorġu mill-port, Ħadd, ħadd ma jkun jista' għalikom! qal Ġorġ. Immorru Franza! Immorru Franza! Naslu Pariġi! Naraw lil Napuljun! qal waħdu Ċensu u għajnejh bdew jiddu, donnu kien qiegħed jara f'moħħu dehriet tal-għaġeb. Ibni, se terġa' titbiegħed minni? Għidli, se terġa' titbiegħed minni, ibni? Staqsiet is-Sinjura Rosanna mbikkija. Mhux aħjar isifru milli jerġgħu jmorru l-ħabs, ha? Qal is-Sur Ewġen filwaqt illi qorob ftit lejn Margherita. Mikiel Anton Vassalli tbegħren, telgħetlu fawra għal wiċċu u qal b'leħen imdaħdaħ. Jien Ma nitlaqx minn Malta. Dawk li kienu fil-kamra baqgħu ħosbiena jħarsu lejn Vassalli. Ma setgħux jifhmu għaliex hu kien qiegħed jissogra li jerġa' jidħol il-ħabs. Imma Margherita għarfet. Għarfet x'kienet ir-raġuni li hu ma riedx jitbiegħed minn din il-gżira. Wiċċha tqarras u baxxiet għajnejha lejn l-art. Mikiel Anton Vassalli kien ħabib kbir ta' Ċensu Barbara u kemm dam jagħmilha miegħu sar jaf lil dawk ta' Barbara kollha. Kien sar midħla tagħhom u Sur Piet u s-Sinjura Rosanna kienu jġibuh qisu binhom u dlonk jilqgħuh f'darhom. Mikiel Anton imbagħad ta' f'għajnejh fuq Margherita u wriha li kien miġbud leha. Iżda dik it-tfajla kellha ħsibijiet oħra f'rasha. Hi kienet żagħżugħa fuq ruħha, ferriħija u tħobb il-ħajja, u għalkemm ma kinitx tfajla mtajra jew bla ragħaj, hi ma kinitx tibqa' bierda għall-hena u l-ġmiel u l-foħrija. Bħal ħu tas-subien, Margarita kellha l-ambizzjoni tagħha u ma kinitx tibqa' lura meta tkun mistiedna għand il-kbarat. F'waħda minn dawk l-istedin iltaqgħet mas-Sur Ewġen Manduca li, f'qasir żmien, intilef għal wara dik l-imbierka ta' xbejba. Għalkemm hi qatt ma tilfet għaqal għalih, il-Konti Salv Manduca kellu palazz f'Ħal Qormi, dar kbira u sabiħa li saħansitra sal-lum għad fiha daqqa ta' għajn ġmielha, qiegħda f'kantuniera, fi triq ewlenija qabel ma wieħed jidħol f'Misraħ San Franġisk, u għandha l-bieb il-kbir fi triq illi tieħu 'l isfel. Dik id-dar sabiħa hi xhieda ta' kif kienu jgħixu fil-ġid u fil-wisa' L-għonja ta' dak iż-żmien. F'dik id-dar, il-Konti Manduca kien ta' sikwiet jagħmel festi u jistieden lill-ħbieb tiegħu ta' Ħal Qormi, fosthom lis-Sur Piet Barbara u lill-familja, u f'dawk il-festi trabbiet il-ġibda tas-Sur Ewġen Bejn il-konti, lejn Margherita bint is-Sur Piet. Mikiel Anton Vassalli seta' jara l-ġibda li s-Sur Ewġen kellu għal Margherita, iżda hu ma setax jinsa lil dik ix-xbejba jew irażżan l-imħabba ta' qalbu għaliha, u kien iħoss demmu jxebb kull meta jara 'l dawk it-tnejn flimkien. Meta s-Sur Ewġen qalilhom biex isefru, Vassalli bil-kemm ma ħasibx li dak xtaq ibegħdu mill-ħanina tiegħu u għalhekk qal bla tlaqliq li ma kienx beħsiebu jitlaq minn Malta. M'iniex ħati, m'iniex ħati, le, biex naħrab minn din il-gżira! Tenna Mikiel Anton b'saħna. L-oħrajn baqgħu hiemda għal ftit tal-ħin, Imbagħad, George, li kien jafha bi twila, qal lill-vassalli. Taħseb li l-kavallieri se jaħfrulek illi ħrabtilhom minn taħt idejhom? Minnhom ma nistenniex maħfra, le, imma jien, jien ma nħallihomx jaqbduni, ma nħallihomx jaqbduni jien! Għax ma titlaqx miegħi għal Franza, għid, għax ma titlaqx miegħi, ha? Minn hemm, minn hemm niġu lura ma' Napuljun biex inkeċċu 'l dawn is-slaleb ta' Malta! Erġa' ħsibha! Qabeż u qal ċensu Barbara bil-ħerqa. Jiena nibqa' hawn, nibqa' hawn nistenniekom u nħejjilkom it-triq għall-ħelsien ta' din il-gżira. Qal Vassalli. Għalissa jaħtieġlek ma turix wiċċek u tara fejn tinħaba għax ħażin ikun għalik, ħażin ikun għalik jekk tinqabad. Wissietu Sinjura Rosanna. Insib, insib min jistarni, tħablux raskom għalija. U kif għalek? Vassalli resaq lejn ċensu, qabadlu idu u għafasielu bi ħrara kbira. Ħabib, ħabib, se jkollna ninferdu. Moħħok hemm, moħħok hemm, ħalli f'idejja, ħalli f'idejja Mikiel Anton. Jiena bħalma għedtlek, se nibqa' hawn. Inwittilkom it-triq sa ma taslu lura. Saħħiet, ħabib. Saħħiet, Mikiel. Saħħiet. Imbagħad dar bil-qima lejn is-Sinjura Rosanna u fissirilha s-sogħba ta' qalbu għat-telfa ta' żewġha. Sinjura Rosanna, Sejjer jien. Ibni, ibni, għax għalhekk inqisek jien, inqisek bħala ibni. Moħħok hemm, moħħok hemm. Tiħux ħsieb, Sinjura. tiħux ħsieb bħalli f'idejja. Ma nistax infissirlek is-sogħba li qiegħed inħoss għat-telfa ta' żewġek. Naf, naf, naf. Mur ibni, mur. Imbagħad tefa' ħarsa ta' ħlewwa lejn Margherita. Sellem lill-oħrajn. Insellmilkom ilkoll u niżżikom ħajr ta' kulma għamiltu miegħi. Mur Mikiel, mur Mikiel Anton, mur! Saħħa Mikiel. tagħha. U ħareġ jgħaġġel u mar dabbar rasu. Malli Vassalli ħareġ mill-kamra, dawk ta' Barbara iċċaqalqu huma wkoll, għax fehmuha li kien jeħtieġ li huma jgħinu lil ħuhom Ċensu biex jaħrab bla dewmien. Is-Sinjura Rosanna ġabret bil-għaġġla xi erba' tibdiliet. Hawn ibni, lestejtlek xi ħwejjeġ ħalli jkollok xi tbiddel. Għalfejn, għalfejn dan il-ħwejjeġ kollha? X'tagħmel, tibqa' bl-istess ħwejjeġ, bla ma tbiddel? Anton mar f'rokna, fetaħ armarju, ħareġ minnu borża tal-ġild b'lewwieq li kien ilu ħafna jfaddalhom u tahom lil Ċensu. Ċens, Awħaħ, Ha, żommhom, x'se tagħmel? Għalfejn? U xi jiġifieri għalfejn? Mela tista' tgħid x'tiġi bżonn fejn sejjer? Le, le, le, le, le, m'għandix qalb noħodhomlok. U għal dik minn qalb u mhux qalb, Hugo, qed intihomlok jien! Kollox sew mela, George. Niżikhom ħajr, niżik ħajr. Margarita ġibdet kexxun ta' gradenza, qabdet domna tad-deheb imdendla f'katina rqiqa u libsithielu f'għonqu. Hawn, Ċans? Ħa, ejja ħa nilbislek din. X'se tagħmel? Int ukoll? Le, le, le, żommha. Żommha, Margherita. Le. Żommha, isma' milli qed ngħidlek jien. Le, le, ejja ħalli nlibbisihlek. Ħa tiġġagħluni nistħi. Ħallik minn mistħija. Hekk. Ara kemm qagħditlek tajjeb. Hekk. Daħħalha ġo ħobbok. Hekk, imbagħad, l-aħwa kollha, ma' ommhom, daħlu fil-kamra fejn kien hemm il-katavru ta' missierhom u daru miegħu. In-nisa bdew jolfqu. L-irġiel kellhom għajnejhom idemmgħu. Ċensu resaq ħdejn is-sodda, iltewha bil-qima kollha Ta bewsa fuq moħħ missieru u qal b'leħen imbikki, Missier, barikni, barikni, missier! Filwaqt telgħatlu oqla u ħareġ mill-kamra b'qalbu maqsuma u biħsiebu mitluf bil-għali kbir li waqa' fuqu. Ħdejn ras it-taraġ, iltaqa' ma' xi erbat iħbieb tad-dar, jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien. Fosthom kien hemm Dun Pietru Psaila, qassis tar-ruħ u patrijott mill-kbar. Tkun hemm b'għerek, ibni, tkun hemm b'għerek, u l-Bambin iżomm idejh fuqek! Qal Dun Pietru Pawl lil Ċensu, iżda dan baqa' ħiereġ donnu ras maqtugħa. Madanakollu, is-Sur Eugene kien niżel u ħareġ ħdejn il-bieb, fejn kienu nġabru xi erba' newwieħa jitbekkew it-telfa tas-Sur Piet. Hu ħall mill-ħolqa ta' mal-ħajt ir-riedni taż-żwiemel u baqa' jistenna lil Ċensu joħroġ. Ċensu ħareġ imdawwar b'ħutu u b'xi ħbieb, fosthom Salvu Cilia u Dovik Abela, li bħalu kienu mdaħħlin fit-tqanqil politiku ta' dak iż-żmien, is-Sinjura Rosanna u bintha baqgħu ġewwa għax ma kellhomx qalb jaraw lil Ċensu sejjer biex iħalli lil din il-gżira. Ħut Ċensu baqa' wħiemda u mnikkta. L-oħrajn xtaqulu riżq u xorti tajba. Riżq, riżq, ċens, ċens, xorti tajba, ċens, xorti tajba, ċens, ċens. Nittama li ma ndumux ma narawk lura fostna. Qal Salvu Cilia. Meta terġa' lura int, ikun imiss lill-oħrajn biex jaħarbu. Żied Dovik Abela. Ismagħni hi. Qis li ma tħallix lil min jilgħabek. Smajtni? Wissieħ ħuh il-kbir Anton. Ħalli f'idejja, ħalli f'idejja Anton, naf x'għandi nagħmel. X'nagħmlu? Immorru? Qal Ċensu, u kif qal hekk, tela' fuq il-pilastru wieqaf ħdejn il-bieb u minn fuqu rikeb iż-żiemel. Ħuh Ġorġ u Sur Eugen għamlu bħalu, bla telf ta' żmien, it-tlieta lebtu lejn il-marsa. Tlaqna! Tlaqna! Dak iż-żmien, ix-xatt tal-marsa kien jibqa' diħel wisq iżjed 'l ġewwa milli hu llum. L-ilma baħar kien jasal sa fejn jiltaqgħu ż-żewġ widien qrib bħal qormi, u l-witja tal-marsa kienet mimlija għadajjar u ħama li madwarhom kienu jikbru simar, ħasur u qasab irqiq. Malli ħarġu mir-raħal u ferrqu l-wied, it-tliet żgħażagħ ġibdu lejn il-lemin u saqu lejn il-knisja ta' Ċeppuna. Din kienet kappella żgħira, mdawra b'siġar tat-tin, ċawsli u tal-ħarrub. Kienet tintlaħaq minn mogħdija qalb l-għadajjar. L-ilma baħar kien jasal sa ftit 'il bogħod mill-kappella, u x-xifer tal-ilma kien miksi bil-qasab u l-bruka mgħola bniedem. Meta waslu ħdejn il-kappella, Ċensu Barbara u t-tnejn l-oħra niżlu minn fuq iż-żiemel u marru fuq iz-zuntier iħabbtu fuq il-bieb tas-sagristija. Ħabbtu għal darba, tnejn, u wara ftit Tbexxqet tieqa tal-kamra ta' fuq u nstema' leħen jistaqsi min kien nqala'. Għandek ħniex għas-sajd? Staqsa s-Sur Ewġen b'leħen baxx. Mid-dehra dawk kienu l-kelmiet tal-ftehim bil-qaddis għax malli semagħhom dak ta' ġewwa qal. Ġej niftelkom Ġej niftilkom! U bla dewmien niżel fetaħ il-bieb tas-sagristija. Ħareġ raġel imleffef f'kabozza li kienet tgħattilu rasu u bilkemm tħallilu wiċċu jidher. F'idu waħda kellu mnara u b'idu l-oħra Kien iwieżen imqadef fuq spallejh. Nofs il-lejl kien ilu li qaleb, imma kien għadu lura għaż-Żernieq, u għalkemm ma kienx dlam ċappa, wieħed ma kienx jista' jara fil-bogħod. Dak ir-raġel tal-kabozza għolla l-imnara quddiem wiċċ it-tlieta l-oħra. Għarafna? staqsa s-Sur Ewġen. Għaraftkom ngħid Lilek u liż-żewġt itfal ta' Sur Pet. Tgħidli qalbej, tixtiquni nwassalkom fuq xi waħda mix-xwieni li hemm fil-port, hux tassew? Wieħed jista' jifhem li ma kinitx ħaġa ġdida għal dak ir-raġel illi jwassal bil-moħbi nies fuq ix-xwieni biex ibewġu minn Malta. Hemm dak il-merkeb Franċiż marbut quddiem l-imħażen ta' Pintu, dan il-ħabib tagħna għal fuq hu, qal is-Sur Ewġen filwaqt illi wera b'sebgħu lil Ċensu Barbara. Imxi warajja, ejja, jalla, ejja! Ir-raġel tal-imnara niżel minn fuq iz-zuntier u resaq lejn roqgħa siġar tal-bruka li kienet tgħatti xifer il-baħar. L-erbat irġiel daħlu qalb dawk is-siġar u ntilfu taħt il-friegħi tagħhom. Imxew wara d-dawl tal-imnara U baqgħu sejrin ma' trejqa, moħbija, sakemm sabu dgħajsa qisha qoxra marbuta ma' zokk ta' siġra u mgħottija bil-friegħi sakemm ir-raġel ħalli d-dgħajsa. Ċensu Barbara għannaq lil ħuh Ġorġ u ħa b'idejn is-Sur Ewġen. Imbagħad qalilhom. Saħħa hi, saħħa, Saħħa Eugen. Saħħa George, saħħa. U minnufih qabeż fid-dgħajsa. Taqtax qalbek? Qal is-Sur Eugen. Nerġgħu niltaqgħu, ċans! Żied George. Dak tad-dgħajsa qala' 'l barra fuq il-moqdif u malli nqatgħu mill-art, qabad il-moqdif l-ieħor, refa' siequ l-leminija fuq il-bank, intlewa 'l quddiem u beda jaqdef b'saħħtu kollha hekk illi d-dgħajsa żgiċċat fuq wiċċ l-ilma bħal ħawwiefa. Il-qaddejf kien jaf sewwa dawk id-daħliet tal-baħar moħbija qalb il-qasab u dam ħafna jilwi u jpixka u jħokk mas-siġar biex iżomm id-dgħajsa mistura, fl-aħħar laħaq il-blat tax-xatt u qadef taħt ir-riħ tiegħu. Wara ftit il-qaddif dar wiċċu lura u qagħad bilqiegħda fuq il-bank. Għamel sinjal lil Ċensu biex jinżel kobba f'qiegħ id-dgħajsa, ħafen l-imqadef u ġibed b'saħħtu xi erba' qadfiet għas-sidra. Id-dgħajsa inqalgħet minn taħt il-blat u taret għal nofs il-port u qabdet ir-rotta lejn l-imħażen ta' Pintu fejn kien hemm marbut il-mirkeb Franċiż. Dak il-mirkeb Franċiż kien bastiment ta' tlett arvli, ħafif f'wiċċ l-ilma u sħiħ fl-għamla tiegħu. Kien mibni għat-tagħbija u kellu wkoll fejn iġorr il-passiġġieri. Kien armat tajjeb u barra ċ-ċorma kellu kumpanija suldati għad-difiża tiegħu. Tnejn minnhom kienu għassa fuq il-murata u xi ftit baħrin kienu ġejjin u sejrin fuq il-gverta donnhom kienu jħejju għat-tluq. Id-dgħajsa ta' Ċensu Barbara resqet lejn il-bastiment u trakkat miegħu u minnufih feġġet ras minn wara ċ-ċinta u staqsiet min kien wasal. Voilà! Is-Survey Ċens Barbara! Wieġeb il-Barklor filwaqt li jagħmel sinjal lil Ċensu biex jitla' abbord. Ejja, Ċens, ejja, għin ruħek! Hawn, ġej, ġej, ġej! Ċensu xxabbat ma' ġenb il-bastiment, qabad mal-partiketta u tela' b'ħeffa kbira fuq il-gverta mnejn sellem lil dak tad-dgħajsa. Ħallejtek jien, ħallejtek jien u niżikgħir! Mewt, Mur Charles, mur, u l-Bambin ikun miegħek! Imbagħad, malli dawwar wiċċu, sab ruħu milqugħ minn żewġ fizzjali Franċiżi li ħadulu b'idu u ferħu bih. Wara dan, ħaduh lejn l-iskala maġġura. Niżżluh magħhom fil-kabina l-kbira fejn kienu jistennew fizzjali oħrajn li għamlu għors għall-miġja tiegħu u fissrulu dak li kienu beħsiebhom jagħmlu. Wara li d-dgħajsa telqet minn Marsa, Ġorġ Barbara u Ewġen Manduca reġgħu lura ħdejn il-knisja ta' Ċeppuna, rikbu ż-żwiemel u marru mnejn kienu ġew. Iżda meta waslu ħdejn il-wied ta' Ħal Qormi, infirdu. Is-Sur Ewġen baqa' sejjer lejn ir-raħal Filwaqt li George Barbara dawwar lejn Tas-Samra u qabad it-triq tal-Belt iġerri kemm jiflaħ, donnu ried jasal xi mkien bla telf ta' żmien. Meta wasal lejn il-Blata l-Bajda, George ma baqax sejjer lejn il-Bieb tal-Bombi, iżda dawwar lejn ix-Xellug u niżel lejn Xatt il-Qasab, kif kienet tissejjaħ dak iż-żmien id-daħla baħar illum magħrufa bħala tal-Pietà. Meta wasal hemm, rabat iż-żiemel ma' siġra ħdejn il-knisja tad-Duluri, u baqa' sejjer bir-riġel max-xatt sa taħt dawk is-swar għoljin ta' San Ġakmu fejn, illum, jgħidulu Sa Maison. Hemm sab daqsxejn ta' moll fejn kienet marbuta feluka Griega. Ġorġ ta żewġ tisfiriet u baqa' jistenna 'l xi ħadd jidher fuq il-gverda. F'ħakka ta' għajn, tela' Baħri mill-istiva u mar fil-poppa jara min kien saffar. Min hemm? Min hemm? Staqsa l-Baħri. Għajn waħda! Wieġeb Ġorġ. Stenna ftit! Stenna ftit! Qal il-Baħri malli sema' t-tweġiba u niżel jiġri jkellem lill-patrun tal-feluka. Għajn waħda kienu l-kelmiet tal-ftehim bejn dawk li jżommu mal-Ingliżi biex ingħarfu bejniethom u li kellhom ammirazzjoni kbira lejn l-Ammiral Nelson li kellu għajn waħda. Bla dewmien dehru żewġ fanali fuq il-gverta u tnejn min-nies meddew fal-lakka mill-poppa tal-feluka għal fuq il-moll. George għadda minn fuqha għal abbord fejn sab il-patrun jistennieh u qabadlu idu bi ħbiberija filwaqt illi staqsieh. Aw, George, aw x'ġiebek dan il-ħin? Imxi fil-kabina, imxi fil-kabina! Qallu George. It-tnejn niżlu fil-kabina u malli daħlu u għalqu l-bieb, George dar fuq il-patrun u qallu. Jeħtieġ nitilqu bla telf ta' żmien! Għalfejn? Għalfejn? Staqsa l-patrun bla ma tħawwad. Donnu tluq malajr bħal dak ma kienx ħaġa ġdida għalih. Immorru nsibu l-ħbieb tagħna. Se joħroġ bastiment Franċiż mill-port ta' Malta ħalli jistennewh u jilqgħuh kif jidhrilhom huma. Minnu jistgħu jieħdu aħbarijiet li jiswewlhom għall-ħidma tagħhom fil-Mediterran. Il-patrun resaq lejn armarju u ħareġ flixkun żambur u filwaqt li ferra f'żewġ tazzi, staqsa. U meta, meta se joħroġ mill-port dak il-bastiment Franċiż? Hm? Naħseb ma tlugħ ix-xemx! Ma tlugħ ix-xemx! U int fejn taf? Hemm ħija fuqu, hemm ħija fuqu! Il-patrun li kien qiegħed inewwel it-tazza bix-xorb lil Ġorġ, waqaf iħares lejh mistagħġeb. George żied jgħid. L-Ingliżi mhux lill-ħija jridu. Mhux lill-ħija jridu iżda dawk li jsibu fuq il-bastiment. Ah, fhimtek, fhimtek. Qal il-patrun filwaqt li nawwel it-tazza lil George. Imbagħad staqsieh. Inti tiġi magħna, le? George Barbara baqa' bejn ħaltejn x'jwieġeb. Minn naħa waħda xtaq li jibqa' d-dar għall-funeral ta' missieru, min-naħa l-oħra ma riedx li jitlef dik l-okkażjoni li juri lill-Ingliżi kemm kien qiegħed jirsisti għalihom. Wara li dam ftit jaħseb, staqsa. Kemm taħseb li ndumu sakemm immorru navżaw lil Nelson bil-bastiment Franċiż li se jitlaq minn Malta u nerġgħu lura? Il-patrun qagħad iqis ftit. Imbagħad wieġeb. Jekk ma jinqalgħalna xejn sa għada nilħqu mmorru u niġu lura. Mela niġi, niġi! qal Ġorġ. Il-Grieg għolla t-tazza u xorob, filwaqt li qal. Jalla r-risq, jalla r-risq, ir-risq! Żied Ġorġ, filwaqt li xorob hu wkoll, imbagħad qal lill-patrun. Ibgħad baħri jieħu ħsieb iż-żiemel tiegħi, eh? Ħallejtu marbut ma' siġra ħdejn il-knisja ta' Duluri. Jekk jibqa' marbut hemm, Filgħodu jagħti fil-għajn u xi ħadd jistaqsi għalih. Il-patrun sejjaħ wieħed miċ-ċorma u bagħtu jieħu ħsieb iż-żiemel ta' Ġorġ. Elija! Elija! Għajni, għajni, patrun! Taf fejn il-knisja tad-Duluri int? Iva, naf, patrun, naf! Enżel ix-xatt, mur hemmhekk Għandek issib żiemel u mur u ħu ħsiebu. Ftemna? Iva, patrun. Iva, ħalli f'idejja. Imbagħad ħareġ minn kexxun mappa tal-Mediterran, ħa kumpass u riga u beda jħożż ir-rotta li kien beħsiebu jaqbad meta joħroġ mill-port ta' Marsamxett. Hekk ġara li maż-żernieq mill-Port il-Kbir telaq bastiment Franċiż u mill-port ta' Marsamxett salpat feluka Griega. Imma qabel sebaħ f'Ħal Qormi kienet se tqum waħda kbira. Meta beda jbexbex, tajfa suldati u żbirri waslu fir-raħal u ġibdu għal quddiem id-dar tas-Sur Piet Barbara. Hemm sabu qabda nies jitkellmu minn taħt ilsien fuq il-mewt tas-Sur Piet u jsemmu l-għemil tajjeb tiegħu. Il-miġja tas-suldati qajmet ċaqliqa fost in-newwieħa u l-ħbieb ta' Sur Piet. Xi wħud bdew iċekċku, oħrajn bdew iħarsu bl-ikrah u kollha wrew li kienu tfannsu għad-dehra tan-nies tal-armi quddiem id-dar mimlija niket u lfiq. Dawk x'ġew jagħmlu hawn xaru każa, ma jafux li qegħdin f'luttu! Daqs-suldati kollha għalfejn, eh? Dan nies kollha tal-armi hawn quddiem id-dar x'ġejtu tagħmlu? Ma jmisskomx tistħu! Eżaw! Eżaw! Morru minn hawn! Id-dar mimlija niket u lfiq! X'ġejtu tfittxu hawnhekk? Is-suldati ntasbu quddiem id-dar tas-surpiet u l-isbirri daħlu ġewwa minfuħin u mimlijin bihom infushom qisu ħadd ma jista' għalihom. Kif għaddew il-ġardina u telgħu l-erbat arġiet għall-ewwel kamra tad-dar, Sabu ma' wiċċhom lil Dun Pietru Pawl Psaila, illi billi kien sema' bħal geġwiġija fit-triq, kien ħareġ jara x'ġara. Malli ra l-iżbirri, Dun Pietru Pawl inħasad u għadab, dar bl-għerra fuq il-kap tagħhom u staqsieh b'leħen iebes. Hawn x'inhu ġej? Hawn x'inhu ġej? Hawn x'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu hawnhekk? Dehqna nfittxu lil Cesò Barbara u lil Michele Anton Vassalli, dawk illi dal-lejl ħarbu minn San Telmu! Dak illi ġejna nagħmlu hawnhekk aħna! X'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu hawn il-katavru ta' Missier Cesò ssibu minn dal-lejl u għadhom qegħdin ikkassnuh! Dak illi ħa ssibu intom hawn ġew, dabbru raskom! Dabbru raskom! Il-Kap tal-Iżbirri tħawwad għal dik l-aħbar U ħares lejn sħabu donnu biex jara huma x'jidhrilhom. Iżda rahom kollha b'wiċċhom imqit u bixra ta' kburija, qishom kienu mdorrijin jagħmlu għama l-mewt. Aħna lit-tifel ġejna nfittxu mhux il-missar! Qal il-kap u medd idu biex iwarrab il-qassis minn quddiemu. Imma dum Pietru Pawl baqa' iebes fejn kien u filwaqt li għolla kemxejn leħnu, qal lill-kap. Qiegħed intennilek, qiegħed intennilek li hawn ma ssibux maħrubin mill-ħabs! Hawn is-sewwa ssib! L-għeżiem nektgħin u mbikkmejna t-telfa tal-kap tad-dar dak li ħa ssibu! Marru, marru lura mnejn jgħidu, Ma tarawx li l-qagħda tagħkom hawn taħtam qlub nies il-mejjet, eh? Fiex wasalna u fiex wasalna! Jonqos iżjed! Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, isliem. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.